Via beda bħala studju tan-nies. Il-ħajja tal-lum kif għadna għaddejja minn ġod toroq però. Għax ovvjament nemmen li dak kollu qed jiġri madwarna, jiġri fit-toroq hija bażikament parti mill-istorja tagħna fejn nafu aħna x'aħna Minn dak il-ftit affarijiet li naraw li qed jiġru. U l-quddiem huwa dak li naraw. Pereżempju, jekk tara ż-żminijiet tat-tmeninijiet, kulħadd kien għaddej bil-boombox fuq spaltu, llum il-ġurnata ħadd ma ħadd ma jaf x'inhu. Illum il-ġurnata dawn ir-ritratti għandhom jiddokument ikun forma ta' dokumentazzjoni ta' x'kien żmienna. U l-quddiem inħarsu lura lejh.
Via, The Way of the Streets hija esebizzjoni ta' ritratti ta' Jacob Sammut li jiddokumentaw il-ħajja ta' kuljum, kif in-nies iġibu ruħhom fit-toroq. F'dan l-episodju, Maltart jżżur din il-wirja, li se tibqa' miftuħa sal-aħħar ta' Mejju.
L-ewwel ħaġa li kelli bżonn nagħmel hija naqbad il-kamera u mmur fit-toroq u ndanara eżatt x'qed jiġri madwari. u bdejt fi żmien fejn għadni ma kontx eżatt naf il-proġett kemm ħa jikber jew fejn ħa jmur. Wara li rajt selezzjoni ta' negattivi, u ovvjament bħala proċess mort għal forma analogika. Fi f'dal każ użajt il-film, il-pelikola, ehm, flok digital li huwa magħruf ħafna llum, ehm, li mbagħad żviluppajtu jiena stess. U għad kont għaddej minn daw in-negattivi, Bdejt nikkrea storja, bdejt ngħid però dik il-persuna għandha hekk, dik il-persuna l-oħra libs hekk. U tibda tara daw ċertu dettalji li kieku ma tatix naqra kasom jisu xejn mhux xejn. Nasbu ma dawk id-dettalji l-importanti li huma jagħtu l-importanza ta' dal-proġett ta' każ. Ir-raġuni mużajċ digitali għat nemmen il-forma digitali saret wisq aċċessibbli għal kulħadd. U l-problemi hija id-diġitali m'għandek xejn tista' tmiss, m'għandek xejn tanġibbli, hija kollha informazzjoni jew data f'dal każ, kif tagħmel waħdek jisparxilek kollox. Illum jittieħdu miljuni ta' ritratti kuljum. Taqaflek hard disk mudek mobile, tilef. L-analoġiku huwa differenti, hija xi ħaġa tista' tiddaħħal ġo fajl, xi ħaġa tista' iżżomm ġo arkivi, xi ħaġa tista' tmiss. u mhix just mitlufa, meta jkollok ritratt f'idejk taf li għad hemm. Ritratt fuq mobile u għalik hija tas-social media, ftit snin, ftit xhur u sparixxa, m'għandekx storja. Dal-proġett bdejtu disa' snin ilu. bdejtu għom Malta ovvjament. U ma marriċ li tkun biss ibbażata fuq Malta, għax ovvjament l-istorja dejja kull imkien, kull fejn sajt immur, kon dokumenta da xogħol. U mort l-Ungerija, l-Ingilterra, ehm, Skozja, u ħafna aktar postijiet oħra, ovvjament Malta inkluża. Fotografija li hija forma ta' komunikazzjoni, ehm, mhix ġast ir-ritratt, u għal messaġġ li qed jingħad mir-ritratt. Ehm, int ritratt mhux ġast kemm tħares lejh, trid tara eżatt id-dettalji kollha hemm għaddejjin. U dak qed nikkomunika jien jista' jkun ma jkunx il-messaġġ li taqra int. U fl-aħħar mill-aħħar hija il-personalità tiegħek stess li ħadd tikkrea l-istorja ġo ritratt. So mhux biss qed nikkomunikalek messaġġ, qed intik biċ-xodda biex inti tikkrea storja għalik. Il-ħajja tant saret maġla li fit-toroq lum il-ġurnata ma tgħix kas se tiġri. Insejjer minn point A għal point B, ħadd ma jieqaf jgħid il-għallu hemm dak id-dettall, hemm dak id-dettall. U ċertu affarijiet qatt ma narawhom. So jkun naħseb ikun ta' interess li jaraw x'qed jiġri f'dawn l-aħħar disa' snin u forsi anke esperjenzaw messaġġ differenti għalihom. L-eżibizzjoni ħad tkun miftuħa mit-12 ta' Mejju, ehm, tiftaħ fis-7 ta' filgħaxija u tibqa' dejja sa 28 ta' Mejju. Ehm, l-informazzjoni tista' tinstab fuq is-sit elettroniku ta' Christine X Art Gallery U għandkom issibu d-dettalji kollha hemmhekk.